Peter ta fika lana eh Oscar Makamu a hlamusela ku beef yi sukela kwihi beef yi tise ku yini ni bilema va poso va nga jila address va teka papila va ri yisa xirindi so papila i i risimu ra Oscar Makarako la ta tsala papila ni ri rhumela kaya le ntlhavi ni komba na vaakatiko na le khorweni ni va hlayela na vaakatiko loko mi heta mi ri yisa ka xaka ra mina mi ya n'wi byela ku ri a ni chuhangi so his line here was very stupid because i te loko mi heta mi ri yisa ka xaka ra mina mi ya n'wi byela ku ri a ni chuhangi swi tsandze mhani vo lo kota ku ni tshikisa vele hayi ku yimbelela a yiminyana

74 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info at vakhandlegroup.co.za vakhandle group we are family
twana la loko we u ri fan ya Oscar Makama just want to check his fan base i want 100 comments especially Ta Oscar Maka, ta va ti fan ta Oscar Maka, va karhi va Oscar Maka. Ni fan ya Oscar Maka. Or you can just comment the word Oscar Maka if u fan ya Oscar Maka. Ni lava ku cheka swin'wanyana. Loko no kuma 100 ya ti-comment ivi 100 ti va ta Oscar Maka, I will be I will, I will, I will give him some I will be happy and you know I will understand he's a big dog. You know? xin'wana xa kahle yo sikamaka i ku humese album hi nkarhi wun'wana wa kahle ngopfu nkarhi lowu a ku nga ri na huwa ka gaza i a peaceful time man i i tshama swi endla bini ma nga na humesa album xi nghena paparhula swi nga swi endli gazini eh lomu nga tshembi swi kwani vutshani mavona khosa mavona lowa nqambi you can search him ye humesa album na ivi xin'wana xi vuya xi ku I'm back swa disturb swilo leswiya i va ri yini I had the conversation with him and byela na yako eish na admita bra mina ni ku sho mfana wa mina so oscar makamera leza album hi nkarhi loku nga le wihi nkarhi lowu kota ku yingisela album u nga byelangi ku ni la ku yatwa ku humelele yini gabaza i te yini philani i te yini masipala i te yini sam cmc i te yini ma swi twisisa ya papa rolani njhani we we don't we, we just listen to the album um ni yingisele album kahle

Jane, that matters to what kama vami loko u yingisela tinsimu ta oscar makama hinkwato ka album leyi ti twala ingaku i tinsimu ta le nkosini ti yela ku thova ti yela ku ya chavelela it's a boring thing to listen to each and every song has the same

yeah namakombandlele maku he, he maintain his identity i want to blame his association a bit allow me to talk about anything man i'm really a video leswi na mhaka a ni na data ya mina uploada data ya mina i vanhu lava tirhaka na oscar makamu i vanhu lava tirhaka na deliver makuvela hi vo va dlaka titalenta letiyo why because vanhu lava va the salaried employees i vanhu lava tirhaka kahle vanhu lava kotaka ku afford mimiti ya vona vanhu lava nga dyondzeka by the way va va mention mention na kwala tingomeni so yima ni ku byela loko u ta va va cheka vanhu lava madokodela kumbe maloyara kumbe mathicara doesn't matter loko va ta na view yo karhi ka oscar makam oscar makam yi teka serious hi mhaka ku vanhu lava va yitaka va dyondzekile ene va hola kahle va famba hi timovha ta kahle that's how they kill his career because you believe them over your talent you believe them over yourself

go check risimu ra wanuna wa xikweleti and then go listen to Mister Xikheto a yi dliwe mali i risimu ra Mister Xikheto leriya same same content everything the the thing that he mentions swa ku swikweleti swikweleti everything is there go listen to one vutomi i scam i risimu ra mese xikheto leriya ri nga tlhava u siwana vusiwana i u double s iwana right i risimu ra mese xikheto leri meaning u oscar makam listens to a lot of mr xikheto but big shout out to him for focusing on his music man we appreciate that i ku na risimu ra mulahli wa nkava i hi ku ya mina

Landzela hi ndzhukano ku landzela tindleve to fa xipfutsekani and then ku landzela my favorite ku nga Marisoti Mpotet ya la Khevenha ka pfala loko ni tsale risimu ra Xilondza xo it's a good song than mina ni nga feriwa hi vatswari ni nga ri yingisela ni ri rhandza mara loko u ri yingisela ri na beef exikarhi ku bufuriwa tshamela ku rilela mhani mina ni lava mhani.

vana va vona va huma miti hi vudyela imagine munhu a byela mhana wena vudyela njhe ta chaya kahle kwala mara uma said eh, without fear of contradiction so that tomorrow loko se hi vuya loko ni vuya mhayi va um vana ni vana ni va oh vana ni va kurise ku vava ivi n'wana maseve a fika a kuma swi vupfile so this line a nga sunguni ku swi tirhisa leswi i zama swi tirhisa ka a very good song ya ye oscar makamu ya ku ya ku la a vulavula hi ku loko mi endla vana mi twanananga na vona se sweswi mi fanele mi va xanisa mhaka va fanele va hlayisa n'wina va tshika va tshika swilo swa vona like va nga endli nchumu va dlawela kumbe mi va kurisile mi ngo va endlela fifa hikuva mi lo va tswala is those kind of things um and va nga ku fambela tin'angeni ku nga humi kaya so these is like you are trying to insinuate um a, a, a, a beef with, in, within the family eh phela loko u lo phunta swa nghenela emihleketo kambe swi nga endleka mhani yilo ni endla so mavo like it can trigger your mind loko nga tiyanga so uh, you can tell where he was going with that part. He was very personal. He was going very hard on soul. Yeah. Like he wanted he realized go bukutela mundu he dinyi ko the bonus strike as phone chu. So let me go hit him maybe where he cares. Um, I wanted to say something but imanunza ka swona so swi kombisa ku i vula sole mhaka ku ri wa malevi yo rhosa a lava ku tshama a kaya nga la ku huma nga va sungula ku swi tirhisa swilo va tshama va swi tirhisa ka risimu rin'wana ka the loko ku ri 15 ka number 13 eh so the previous album before last ivi xilungu xexo xi make sense eh la ka hetaka album ya tolweni loku tola ku ri lembe se i lowa malivu so li na malivu man'wana ku talanga loko vona mafenya brothers the latest an'wana ku munhu loyi a nga na malivu a ni tivi loyi wa kuma malivu yo rhosa va loyi va makhoma u tiva ku marhosini kumbe njhani na i and uh, what what i find it very funny ku they want him to be out of the yard of his mother so that a ta tshama a ri kule na mhana yehe problem leyi hi nga ta va na yona loko se solo a ri kule na mhana yehe i ku loko va mhana yehe se va ta guga kumbe se va hundze emisaveni hi ta va na problem leyi hi nga na yona oscar makamu xin'wana na xin'wana lelaha mhani so he's avoiding that n'wana wa vanhu ku a tshama na mhana yehe a hlayisa mhana yehe ku loko se va hundza emisaveni a nga vuli ku loko mhani a va va kwani ta va ni endle lexi endla hinkwaswo va ha ri kwala and vona va xi tiyi xikhomo xa veka ta ku byela ku se ni ku yimelela but anyways you can't tell me ku i must go out of my family's house ti va xikhoma xa mina ku ni ta afforda ku ya aka yindlu ya yendle ni ya aka ya mina na right so ya i van'wani va makele tiyindlu va kha va tshama mimitini ya vona va akela vatswari va vona they are still trying to tell him that um wanuna exitandi vafo se va vula soli wansati um wanuna wo omelela la kaya u lava ku pimpa nsati i lava ku pimpa nsati wa yena ka mhani hayi mi titwile hi n'wixi let us go to the bonus track the bonus track start nyiko vanhu va rhandza bonus track ku tlula tinsimu hinkwato and lexi hlamarisa ku why mi rhandza risimu ra beef ku tlula tinsimu leti va ngo ti na mongo leti ngo ti ti ti ti ti ti ti so Eh, it tells you about the album. The album does not resonate with them. I have a relate to the album but that's a beef because why vo tala va vona i va vanhu lava zonda ku soli kumbe ti-fan ta oscar so now they have to side with oscar e loko u ri munhu wo duma swo boha vanhu vazondi ni khalima ri nyadzo ka lavaya Solomon kam i munhu loyi a ti insetaku into a territory a ti endlaku ye ye nga la king of king of and no rules in the jungle so he's a king in the jungle so it endla i i i hosi in, in the ring like he's the last real champion i John Cena so he, he comes with that thing yaku nani Tinkambi yikulukumba ni njhini yikulu mi nge lunghi ka mina tinkambi ta swihlokwane na dlaya nyiko va ni teke tinkambi ta swihlokwane from njhini yikulu ni ta dlaya nyiko hi manyangatsale yeah but it endla um, that person wa ku I'm, I'm, I'm above all of you mandisisi so va ku hi khalima rinyajo ka lavaya ni khomeleni vaseketeri va mina nyipi i nyipa ni yi chavi um u nge ni bi hansi ivi mina u nge ni bi ivi mina ni ba hansi i ku byela solo ku you know what e ni oscar na meni wanuna ni ta swi kota ku yimela mhaka mi u nga ni toloveli a ni chuwanga a yi nyuvi like tana yo loko nga ku ina e, u la nyimpi ivi a ya mahlweni a ku nyiko u nge yi khubumeti maybe ka lavaya nyiko ya mina u nge yi khubumeti maybe ka kofi na cremo ka kofi na cremora na hangalasa ka lava ya hi ndlela yin'wani Oscar Makam agrees ku Kofi na Cremora a va na nyiko hi ku u khubmetini tinyiko ta vona mari ya mina nyiko hi ku ni na yona ni nge yi khubmeta so Solo Makam tinqambi ta swi ni ta va yimela va duma ni seletela tinqambi yikulukumba tinqambi i ri nqambi ta swinhlokwana ni ta dlaya nyiko mi ti pfalela like hi demonstrate that thing ya ku loko u bifana na mina u ti pfalela malaki ene ni ta dlaya nyiko ni ta seletela nyiko ya wena loko ku wa humesa na mina loko ku wa humesa ni humesa ni seletela so u sika maka loko ya mi nyiko u nge yi khuphi u nge yi khuphi mate buti tshama hansi u relaxa um tihloniphi leswaku na mina ni ta kota ku hlonipha u munhu nkulu or the, the, swi hala ka the other part but it's fine yeah so kumbe ni fela xivongo xi ringanaka hi maletere leswaku xi ringana hi maletere a pfula room for interpretation ya ku hi ku loko a fanele ni fela swivongo swivongo swi fanaka na ma ni twisisa i vula ku vula ku number one i vula ku a hi xaka ra wena a ni munghana wa wena yo fana swivongo so swi nga endleka loko u ni vona u chava ku na ni maybe ni ta ku tekela vuhosi lebyi wo u ngo u byona ma ni twisisa

xinhongani va ta teka senfini xidlodlo va ta teka senfini eh, a ni swi tivi ku xidlodlo xini but he's trying to show you ku xidlodlo ta teka senfini eh leyi leyi i ntlhambi hi masagwati so no gandla no gandlanyisa no konyolola ni faka xigandlo ku nqambi hi masakwani laha u swi twisisa lexi endlaka a tshikelela leswi wa swi tiva ku soli makamba nga si tshama a wina award ra ka s b c or ini award ra competition so i ri mina nqambi hi masakwadi because i'm recognized eh and then ni winini like ni voteriwini ni winini let's say everything is fair a n'wi votelini winini a ku nga ri hi mhaka association mani khoma so my point there i ku va n'wi voterini i winini so i kombisa ku me na na xo fungha hi xona i have something to show kumbe ni nqambi wo u na yini ku ya hi yena se hi phikizana hi phikizana hi yi phikizanela ku wina yini hi ku CR7 na Messi um va phikizanela ti-goals na ti a hi balloon door oscar makam i ballon door ne u nga byeriwa ku na master of pronunciation i ballon door yes in that world cup uh, i think leswi a swi vulavulaka la na selo makam will say the same thing go listen to a song called eh competition ya tihanci ya ku tinqambha ti phikizana but ha swi tiva ku va phikizana hi nga swi tivi ku va lwela yini xikolo lexi va lwelaka xona um va ri yini ya mahlweni va chaye va chayela ku la ku tlula mina eyi a ni swi one repeated this line um me instrument a ni repeat so or swi kama kama u nga tlanga ti-instruments so a ni tivi loko instrument a nga a nga repeat vula yini but that's what Solly said ya ku eh, ku cinca beat maseve a swi olovi ku cinca rhythm naswona a swi olovi ku cinca tune naswona a swi olovi ku cinca whatever na ku cinca autotune a swi olovi so eh, it's the same thing leswiya swa instrument a ni repeat hey eh, mara soli is one of the person who uses the same rhythm uh, and is being accused of yo same beat same what what what i remember loku ta ma misava ya lunya clip he received a lot of criticisms so that's what is trying to say ku u chaya xi xin'we so mara u swi kama kha mi nga chaya ti-instrument loko na lava chayaka ti-instrument a va ni cincile ni acha ni dyiwa kun'wana na kun'wana ni ni vhinya ya le bibeleni ni hanyisa vo tala or something i

i n'wi sapota u ri kwini wee because tifense ta tala ta oskamakamu ta le ka mavambi eh, let's just say malamulele and a bit of giyani uh, because his music is very dull like oh. but ni blema his associates ya wa hava leswaku ni tlanga every house kasi wun'wana u nga ta byela mina u xirho munhu ka huku wena i swi vulini ka ka ka risimu rin'wana ra nsini dayimani leswi ku munhu nkulu tikombi respect us la ku hlonipha hlonipha vana u ta hloniphiwa hi ta kota ku ta ku hlonipha soli hlonipha lavatsongo ka wena u hanya bya ku hanya ku fana na to mani u khandziya u tlhela u chika leswaku inana u ni khandziya chisikopo u tlhela u nyela xihlovo leswaku a ku nyela xihlovo mani u khandziya u tlhela u fika u nyela nhloko so like u dele leswaku i byela so loko wa delela that's what is trying yo so loko ngoma leyi ta ta fika lani um oscar makamu a hlamusela ku beef yi sukela kwihi beef yi tise ku yini ni bilema va poso va nga jila adirese va teka papila va ri yisa xirindi so papila i i risimu ra oscar makarako la ta tsala papila ni ri rhumela kaya le ntlhavi ni komba na vaakatiko na le khorweni ni va hlayela na vaakatiko loko mi heta mi ri yisa ka xaka ra mina mi ya n'wi byela ku ri a ni chuhangi so his line here was very stupid because i te loko mi heta mi ri yisa ka xaka ra mina mi ya n'wi byela ku ri a ni chuhangi swi tsandze mhani vo lo kota ku ni tshikisa vele hayi ku yimbelela a yiminyana Marhaminyumu swo ni khoma xikungu mpela ni ri xihlangi va mi hanyi ndzi n'wini so wa swi vula na la ka tinsimu ku u mi sungule hi ku ti nyika tinsimu ti nga mi fanelanga mi byi ti mi fanela hi mhaka timbilu ta n'wina mara loko u yingisela that part ya papila leyi ni nga ku yimbelela yona laha it tells you ku or swi ka makamba realize ku beef yi sungune la and u nge vuli ku a nga vuli yena or solo makamba because papila va ri sende kahle entlhaveni loko ri fika entlhaveni a ku loko mi heta ku ri hlaya mi ri yisa ka xaka ra mina mi ya n'wi byela ku ri a ni chuhangi leswi a ha swi vulaka na namuntlha loko a nga chuhangi yena mi ya swi tsandze mhani vo lo kota ku ni tshikisa vele hayi ku yimbelela a yiminyana i mani wa n'wi tshamaka n'wi byela ku hi ku yimbelela va n'wi byela swa ku nani loko mi nga ri na nyiko tshikani swi koka signature eh swinsin'wana swa wena hi chayisi buti wena u tlanga thyaka no chayisa hi chayisi swi ku yini wena wa hi borha makamu go to i think engine yi kulu fane fane endli mistake yeah whatever so you can he can now say a ni nga vuli wena that's a coward move because everything that is there is what it's what has been happening leswi nga le ku humeleleni and uh, a ku kumbe i rifu ra mhani i nge ku chaye n'wini so rifu ra mhani i vito ra risimu ri nga le ka vana va sesi he has to do he used to do series of vana va sesi rifu ra mhani i nghoma so or ska maka mu still bitter hi mhaka ka leswi yena na solomanga va nga tlangisa swona album number one number two a ni te ku tiyile swi helele kwini nyimpi nyimpi ya vona a va yi hlamuseli yi hela maybe ni fanele ni ya gongondza hala ka makama ni vutisa kasi nyimpi liya ya n'wina na mfan ya ti-album yi ndlise ku yini ma twisisa mara i nga ka nyimpi ya vona yi sukela kwalaya or ska makama twa nga ka cheliwe thyaka kumbe i va ri twi swa ku tinsimu tin'wani loko a famba exitarateni a twa ku ti chaya a twa ku na liya ingaku yoho instrument ya mina so i twa riff ra mhani leswi a va hi bise swona a fane va va chayele va ri mani lweyi a fane i twa a yi fane yi chaye ni dlawa loko a yi a wu twa nga ku a yi fane yi chaye hi wena because a yi ri better than leswi u nga ni chayela swona ma vo. kumbe mi na mi kolota na kumbe i masagwati ni nga teka ni nga ni nga teka ka n'wina leswi tigigi ni nga hava nandzu i yini ni byeleni ku n'wina ku nandzu i yini so i ku pumba vanhu vuloyi leswiya swa ku wena swi tikomba nga ku wa swi tiva ku why tigigi ni nga ti ku futhi matsolo ya ku.

which I think is a good thing. You must fight back as a man, but also, but in this thing, eh, abathi ukukopela kungoma tele mzambiki let them compose their own things man eh, mina ni hala kwala ani begi rirhandzu ani lavi nchumu ka munhu na hanya vito ra yesu

co.za rhumela rungula eka info at vakhandligroup co.za vakhandli group we are family